Lê rewşa Rojava cuda bû ji ber me gelê Rojava bi piştgiriya gelê Kurdistanî li hemû cîhanê, li Ewropa, li dewletê Skandinavî ji vê şoreşê re, ji vî gelî re karî bû nûnertiya xwe bike, nûnertiya şoreşa xwe bike. Ev serê du sal e gelê me li gelê me yê Kurdistanî li Ewropa, li Elmanya, li dewletê Skandinavî Piştgiriyek pir mezin ji me re kiriye ji hemû alî de, ji alî tendirustî de, ji alî xwarinê de, ji alî kona de, ji alî ji hemû ji hemû beşê jiyanê de alîkariya me dike. Wek hêv heyva sor a heyva sor a kurdistanî Ku gelê me yê Kurdistanî îro baweriyek mezin danê, em spasiya heyva sora Kurdistanî dikin. Rastî ciyê rêz û hirmetê ye, ciyê teqdîrê ye ev karê wê. Di van du sala de em karin bêjin gelek bar û bar û kar ji me re kir. Gelek bar li ser Rojava rahiştê, li ser penaberê Rojava rahiştê, li ser koçberê Rojava rahiştê.

Em zanin îro heyva sora Kurdistanî bi piştgiriya gelê me yê Kurdistanî li Ewropa û li Skandinafya, li dewletê Skandinafya li hemû dinyayê îro karek pir mezin, berxwedanek pir mezin kir ji piştgiriya berxwedana Kobanê re bi ji her ji her alî de ji alî tenduristî de ji alî xwarinê de ji alî Çeka de ji her alî de ji giyata piştgiriya wê di ser milyonê dolaran euroan derbas kir. Ev e cihê rêz û îhtîramê ye. Ev heya gavek dîrokî ye ji heyva sora Kurdistanî re û ji gelê me yê Kurdistanî re. Di dîroka şoreşa Rojava de hat nivîsandin.

Wekî din jî di dema bûyerên Şingalê de destpêkê wek alîkarîke lezgîn du sed hezar oro xirac me re şiyandin. Ev xirac jî wisan e. Em bêjin pêncî ton şekir, pêncî ton birinc, du ton ça, nêzî deh hezar mitro qumaş, nêzî bîst hezar çekên jina,

Ê asengdar bi wanakê pêwîst wek kopala wek arîkariya em bêjin derman jî ewa jî şiyandin. For the Yazidi refugees in North Kurdistan, seven hundred family tents and other necessities for the camp were sent to Şirnak, Amed, Merdîn and Reha. Doşek ji me reh narîne, nivîn ji me reh narîne, milabis ji me reh nariye, xwarin ji me reh nariye. Cuwa mêrên texsîr nekirîne Rebbil Alemîn alîkariya wan jî bike. Ew Rebbil Alemîn binecihînin û biwefiqînin û dayên wan û guhdara bike. Çadir çadir kê şewer aniye? Hay baş. Spas.

Sittirînê, Peyvastor jî ma re texsîr neke yê, xwarin dana ma, civîk dana ma, çadir dana ma. Xwedê em ji em ji zehmetê deraniye. Ez sipas dikîjim Peyvastora Kurdistanê. Ez Kawa Dêrik, endamê Tevgera Demokratîk Azad a Êzidî ya tev de di vê dê Rêveberiya Kampa Newroz de em cê xwe digirin. Ji bo îşsaziyê ku ji me re alîkarî kirine em gelekî spasiya xwe ji wan re dine diyarkirin. Taybetî Heyvastora Kurdistanî Kêfxweş in ku ev tiştê hene îro ku bûne desteyekî mezin ji bo gelê me Êzîdî û tu ser ji me re diqedimî hene ji ber ku gelê me bi rastî jî mihtac e vê tiştê ku hemû kes xwedî lê derkeve. Lê bi taybetî ev saziyê ku hatine ji me re gelek tişt anîne. Em wanan spasî xwe dime diyar kirin ser navê kampê. Ji vana gelek çadir sê sed çadir zêdetir ji me re anîne teslîmî kampê kirine û îro gelê me jî tê de ye. Di aliyî dikterovekeyî tira alîkariyê madî anîne him ji bo vê dê him ji bo çiyayê Şingalê. bi zêdeyî bîst kamyon xwarin û mewad birine Çiyayê Şingalê. On September eighth, the Red Crescent of Kurdistan in Germany sent ten trucks of aid to the Yazidi refugees of Nowroz camp. Navê min Pelda ye, ez jî endamekî Rêvebiriya Kampa Newroz im. Weke Rêvebirî yanî tiştê ku pêwîstî ku Heyva Sorê Kurdistanê yanî anî teslîmkî ragihand. Ji bo wê jî em spas dikin. Ev du sal in alîkarî ji bo weke Heyva Sorê Kurdistanê didê kantona Cizîrê. Weke herî dawî jî ev mehekê weke Kobanê, Efrînê Di va aliya de alîkarî didê va ciya de jî li gorî pêdiviyê ku pêwîst dibê bi qasî qeweta xwe alîkarî didê û ji bo kampa Newrozê jî weke dema ew qirkirina ser Şengalê hate meşandin ji hingî ve jî gorî qeweta xwe Alîkarî dide vê kampê penaberê Kampa Newroz di mijarê pêwîstiyên zarokan de ê jinan de ê giştî de weke xwarin, weke cilxwekirin û weke tenduristî di van mijar de li gorî qeweta xwe alîkarî da ji bo wê jî em spas dikin lê belê ev jî ne bes e têrî nake. Ez Doktor Ehmed Şêxmûs, endamê Heyva Sora Kurd a bajarê Dêrikê me û yek ji endamê Rêveberiya Kampa Newroz im. Em jî wek Heyva Sora Kurd li vê dê em spasiya Heyva Sora Kurdistanê dikin ku ji roja destpêkê de û heta niha alîkarî ji me qut nekirine. Çi di warê tenduristiyê de, çi di warê aborî de, Çi tişte hatî ser milê heyva sor a Kurdistanê ji me re pêşkêş kiriye. Em dikarin berî niha behsa wê ambûlansê ku ji me re şandîn, ev dermanê ku gelek caran bi rêya Bakur re digê destê me, ev hemî jî dibêne tiştekî gelekî barkêş ji aliyê heyva sor a Kurdistanê. Û îro jî wek niha me gelek tiştê baş ji dest heyva sor a Kurdistanê me wergirt. weke erzaqan e, weke dermanan e. Wek em dizanin ev alîkariya hanê bêhtir ji bo xelkê me yê Şingalê bû. Şandeka gelek mezin şandin. Gelek ji wê şandê, ji wê alîkariyê li miletê me yê Şingalê, di hundirê Şingalê de hat belavkirin û şandek jê hate qempa me Newrozê. Ev tiştê ku me ji dest wa girtîn, tiştên gelek baş bûn û gelek balkêş bûn. Di cîna de di kampaya Newroz de di bûyera Şingalê de karek pir giran, karek pir mezin kir ji alî teqdîma wê, ji alî alîkariya, ji alî ambulansa de, seyarê es'afê de, ji alî tirê ke xwarinê çeka ji kampaya Newrozê de Şingalê re ser ser sêzdeh çardeh tir mercan di wê bûyerê di wê demê de

Îro wextê iş Elmanya heyva sora Kurdistana Elmanya em Êzidî ji bîr nekirîn û hatî kampa Newroz û miseada Êzidiyê ji me kirî xelkê Şingalê û miseada Êzidiyê çûya Şingalê kirî deh lorî hîn hatin serê çûya Şingalê ji wan Êzidiyan re mala wan hezar carî ava.

Heyva Sora Kurdistanê alîkariya ku bi me re kirî destpêkê bijmilê derman ve yanî ev nîzî du sala ye nîzî nîzî du sed ton derman ji me re şiyandiye ev dermane li milet hate belavkirin kesê feqîr kesê astengidar kesê penaber Yanî ew derman di gor me nîzî gihîştiye nîzî sê sed hezar kes heta yanî ana em diştexilin. Ji bilî wê gelek alav ji bo xesta ji me re şiyandin. Em bêjin ji milê cîraha ve, ji milê teknîkê misteşfa Awana bi xwe jî sê sê xiste ji me re amadekirin. Yek ji Misteşfa Roja li Serêkaniyê awa ye ala vênakê û teklîfenakê giştî ser milê heyva sor a Kurdistanê awa girt ser xwe. Wekî din jî xista Kobanê awaya jî wa ji me re amade kir, wa hazir kir bi alavê wê bi dermanê wê. Wekî din jî Musteşfa Afrîn li Efrînê ewana jî heyva sora Kurdistanê alavê wê dermanê wê hemî tiştê wê nakê ewa ji me rişiyand. Hindurê du sala de nêzî pêncî û pênc ambulansa derbasî rojava kirin li kantona Kobanê û Cezîrê û Efrînê. Wekî din jî nêzî neh berada beradê ê ji bo dermana ew jî erebe ne Ava jî ji me re derbas kirin. Wekî dîn jî tir tirê ku em alîkariyê pê belav dikin ava jî tirek ji me re derbas kir. Vê dawî jî heşt ambulans ji me re derbas kirin û sê tir cil ji me re anîn. Ava jî heyva sora Kurdistanê û alîkariya saziya civaka îslamî a Kurdî ewana jî ji me re şiyan.

Her çar haliyê Kurdistanê diçe her çar haliyê Kobanê di çembera çeteyê DAIŞ de bûn. Lê hemanî hîva sor e Kurdî em bi tenê nehiştin. Çi ji pêdiviyê jiyanî, çi ji halî çadiran de, ji halî derman de, ji halî melzemeyê tibî de, em ambulansan de ev gelek tişt ji me re şandin. Em em bi navê Rojava em gelekî wana spas dikin. Û ez dibêjim bira ewna pir rehet bin tiştê ku ewna dişînin çi ji halî çadiran de çi ji halî xwarinê de çi ji halî derman de ew tiştane digine ciyê xwe. Wî bi xwe sorax gelek û hemû bişkî wan spas dikin ji bo misaadê wan ji me re em û hemû gelê kurd em dibêjin.

Alîkar, piştgiriya wan ji alîkar û piştgiriya vê şorişê dikin, em spasiya wê dikin, hemû hêzên olî bi bi hemû fikrê xwe, bi hemû beşê xwe cihê rêz û îhtîramên, çi mesîhî bin, îslamî bin, yezîdî bin, em ji wan re dibêjin, şoreş berdewam e, Berxwedan berdewam e, em bêhêvîn in, em ji wan dixwazin ew jî tevlî berdewamiya wan di vê şoreşê de berdewam bike, berdewamiya wan dewam bike ke ew nerînê wan, nerînî netewîn in, kurdistanîn in, ne heremîn in. Em spasiya heyva sora kurdî dikin. Doktor Ciwan Mistefa, berpirsyarê Nexweşxaneya Roj bajarê Serêkaniyê ya Rojavayê Kurdistan, Hemî der cihê dinyayê de di hemî rewşên xirab de li ku derê dibê bira bibê. Dema ku di Başûrê Efrîqya de, di Asya de cihekî were xira dibû û bajaran were wêran dibû, rewşek tenduristî giran çê dibû. Yekser xaça sora navnetewî derbasî wê herêmê dibû û imkaniyetên xwe Tev dê dixîne xizmeta wî miletî de. Lê mixabin ev zêdetir hî du sal û nîv sê sal e miletê me vê êşê dikişînê, vê zor û zehmetê dikişînê. Me tiştek navê wê xaca sor li ser xaka xwe nedîtiye, me di nav miletê xwe de nedîtiye. Saziyên hebûn, saziyek wek heyva sora Kurdistanê bi hemî îmkaniyatên xwe, Ji rojên destpêk heya îro jî îmkaniyata ji me re bi pêş dikevîst ku dermana ji me dişînî. Rast e astengîhan e, caran ji me dişînê nagihê me. Netîca bîrokratiya navnetewî dewletin hene nahêlin avaya derbasî ca me bibê. Riyên gelekî zor zehmet re tê. Lê cardî jî li gor îmkaniyatê wê neke li gor tişê ku em jê hêvî dikin îmkaniyatin derfetin caran derbasî ca me dibên û dikî yên destê me. Ji wan derman hene, alavên tenduristiyê hene. Çend care jî wek kesayetên textor jî hatin dirîya heyva sora Kurdistanê re. Aveya jî em dirîya vê reportajê spasîya hemî kesên ku alîkarî dane miletê Rojavayê Kurdistan. Hemîda Ferman, Rêvebirîya Munezema Rojava, Em ji bo heyva sora Kurdistanî em spasîya wan dikin. Ji ber divê şert û mercê giran de ê ku xwedî li Rojava derket ew bûn. Gelek alîkarî bi Rojavar kirin. Destpêkê kon ji me re şandin. Ew konê ku niha me li Kampa Newroz danî ye, konê wan e. Sê sed kon ji me re şandin, me destpêkê di ew danîn. Dûr yanî anha divê çikê de jî ji mer şekir şandin, birinc şandin, arîkarî gelek mer kirin, cil şandin. Yanî arîkariya wan ji a her kesî bêtir bû. Li munezemeyê xwedî derketin, li rojava xwedî derketin. Em spasiya wan dikin û em ji wan dibêjin saeta we xweş. Û heta niha jî kê ew arîkariyê mer dikin. Anha haziriyê wan henin, alîkariyê gelkî merg dikin û hîn jî merg dişînin û em hêvî dikin her kes ê ku. Ez Himber Hesen im, Hevserokê Rêxistina Rojava a Alîkarî û Pêşxistinê. Rêxistinek sivîl e, civakî ye, serbixwe ye. Karê me ji destpêkê di mirovahî ye, alîkariya xelkê penaber e û xelkê xizanê yê feqîr e. Belê a yekemîn bû a ku bangewaziya me guhdar kir û xwedî li me derket ew heyva sora Kurdistanê bû. Heyva sora Kurdistanê bi me re bû alîkar zêdeyî carekê. Alîkariya erzaqa kir, alîkarî bi bettaniya bi me re kir, alîkarî bi esfinca kir, alîkarî bi derman û bi îlacî bi tiştê tenduristî kir, alîkarî bi texta kir, bi cîhazê tenduristî ji bo xestexana, musteşfeyata pir alîkarî kir û ji derveyî vagişa jî alîkarî bi ambulansa kir. Hejmarek gelkî pir û zêde bi bayê milyona pire ambulans û erebe jî şandin. Ew erebe jî berrad in. Erebê berrad ê ji bo dermana înşa tişta ji bajarkî bibe bajarkî xera nebe û piştî wêna jî xwedî her meh her dema deriyê alîkariyê vedibû Navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de wan jî alîkarî rê dikir û xwedî derdiketin li Rojava. Heta konê gi me li Kampa Newroz vegirtin sê sit kon ew alîkarî ji heyva sora Kurdistanê bû. Piştî êrîş ser Şengalê derket bû alîkar bi Kampa Newroz re bi alîkarîkê pir baş û ne tenê bi Kampa Newroz re bi Şengalê bi xwe re jî alîkarî kir. Me jî wek Rêxistina Rojava di riya me re me ew alîkarî karî bû bi giyan da Çiyayê Şingalê navinda me li wir bû. Ev heyva sora Kurdistanê bi rastî rojê cejna qurbanê, qurbanî dan hev qeysemalên feqîr, xizan û kesê bi hacet bi xwarin roja cejnê bi goşt kirin tişkî ne ne hindik e tişkî pir giranbiha ye. Ana vê dema talî de jî pir erebe û tir şandin, birinc bû, şekir bû, çayê bû, hacatê jina bûn, cil bûn, cilê hundir bûn, tirmizê avê bûn, em ê bêjin çi tiştêk hat xwestin, gopal bûn, ew kursiyê ê estendara bûn, ê kesê gine xweş ê nikare bimeşe, pir bû alîkar û vê rewşa dawiyê de bi Kobanê jî xwedî derket pir alîkarî, Alîkarî Glezgîn, mirovahî ji Kobanê Jirşan û ez bawer im alîkariya wan ti carî nayê ji bîr kirin û em gelkî ji wan memnûn in û em wan spas dikin. Em serkeftinê ji wan karê wan dixwazin û em bêjin gerek her kes wek heyva sora Kurdistanê bike ji Rojava re û xwedî li me derkeve.

Ev ev munazematê me ev rêxirawê ye hemû jî hemû cewak in. Hinekî welay va pene bera şeperze bûye. Em navê îdarê dibêjin dibêjin spasiya heyva sora Kurdistan dikin û spas jî were.